Бер акыллы абзаң, Яхшы әзерлек, җиңүнең яртысы дигән җәмәгать. Шуңа күрә җиңүнең егерме биш проценты инде бар саныйм. Һәм инде бүген калган җитмеш биш процентын тир түгеп, эштән чыгып, яуларга кирәк булачак. Бу бүлмәнең идәненең мәйданы ундүрт тә өч йөз утыз биш дүрткел метр. Тегесеннән бер ярым күбрәк дигән сүз. Ләкин бит инде безнең тәҗрибәбез, зәһәр, ике тапкыр күбрәк, әйме? Шуңа күрә бысы тизрәк барырга тиеш. Ну, алай дисәң, монда үзенең нюанслары бар әле аның. Беренчесе менә бу. Икенчесе менә бу. Өченчесе менә бу. Дүртенчесе менә бу. Хәерле көн җәмәгать! Сез Шакмакчы каналында. Гномик кебек җир астында ятуыбызны дәвам итәбез. Эшкә керешәбез. Алла ярдәм бирсен. Шулай итеп, бар ялкаулыгымны тезгенләп, эшкә һөҗүм иттем. Башымны кадерләп кенә йөрткәнгә, әүвәл тырпаеп торган кадакларын йолкыдым. Шәһәр иркәсе көрәк тә тота белми дисез инде алайса. Ник белмәскә, беләм. Тоту белән эш итү бер түгел бит. Гелдәгечә тузанга батып, эштән чыгып, бетон вә таш калдыкларын капчыкларга дыңгырдатып тутырдым. Дыңгырдатмасаң капчык җитми, датсаң күтәргәндә умырткаң шыгырдый. Бу юлы саранлык акылны җиңде. Никтер тузаны азрак кебек тоелды, җитдирәк кыланып карадым. Вәт, хәзер концентрациясе идеаль. Очкыны чыгып шартлап чыгып очмасаң, инде уңыш дисәң дә була. Җимерү ясау түгел, мин моңа бик сәләтле. Бик салкын бер көзге көн. Идән астында бер абый, кыш килгәнче җитешмәккә, өй җылытуын карый. Чын күңел берлән ясый ул кат-кат борып һәр чөен. Бик озак шунда тырышты, бер дә бозмыйча көен. Шул чагында бу абыйны чакыра өйгә пешкән аш. И абый ди, әйдә өйгә, капкалап ал, карның ач. Җитте бит, бик күп тырыштың. Ятма бер җирдә хаман. Керче өйгә, нинди тәмле, нинди шәп ашар заман. Хаҗәтенең сүзенә каршы җавабын да ага. Тукта, сабыр ит, ашамыйм ди. Ашасам эшем кала. Көн озын ич, ул ризыкның мин хаман вакытын табам. Кермәмен өйгә рәхәткә, булмыйча эшем тамам. Ул шулай дип кимчелек бирми ниятенә дәртенә, бик каты ихлас белән чынлап ябышты диреленә. Сәгать уналты да илле җиде. Бер генә куелмаган рейка да калмады. Тузанга батып беттем. Үрмә күч кешедә комлы кеше бар бит, әйеме? Песочный человек. Мин тузанлы кеше, җәмәгать. Мин комикста булсам, мин тузан кебек очар идем ала инде таралып. Беркая торбага асланып, күршеләрдән сорыйсы булыр инде. Каксыннар. Һәм инде, җәмәгать, мондагы олуг проблема менә бу. Моның өстеннән генә җылыткыч җибәрү дөрес булыр дип уйламыйм мин, моның арасында бушлык калдырып. Эченә җылыткычлар тутырып, идән белән тигезләп, шуннан соң гына моның өстеннән тагын җылыткычлар җибәрермен дип уйлыйм инде мин. Тугыз сантиметр чамасы калынлык җылыткыч кирәк. Ә минем бар өчле, минем бар бишле. Бер сантиметр җитмәячәк. Менә әлегә бүгенге вазыйфа менә шул. Менә моны тутырырга кирәк.

Менә мондагы һәм менә мондагы өем тактаны саклап калыр өчен, менә боларны сүтеп ташлыйм әле мин хәер. Тынычлап кына ятмасыннар әле монда. Чөнки менә боларны кискәләү миңа жәл, дөресен әйтәм. Саморезлары да бит әле бонус белән булачак. Менә бит. Плюс кына! Күпме такта, күпме утын идәндә булган. Син моның саморезына кара. Әле аның яртысы идәндә ята. Тишек кулдан бөтенләй бер кыелды. Менә бу ярык-ярык сызыкчалары да булмаса, менә монда бушлык булмаса, боларны да тутырып бетерсәк, кырыйларын периметр буенча шулай ук тутырып бетерсәк, Хәтта миңа да ошый торган була. Ап-ачык бу бер җаваптыр, Бернигә дә карамый, Эш бетүгә ял тиештер, Ә эшләргә ярамый. Булды бугай инде бу җәмәгать. Һәм инде хәзер авыз тутырып әйтә алам, мин бу эшне яратмыйм, чын мәгънәдә яратмыйм, чөнки беренчедән мин гномик түгел, икенчедән мин җир астында ятарга яратмыйм. Кайбер кешеләр ятарга ярата. Җәмәгать, әгәр дә җир астында ятарга теләсәгез, рәхим итегез, минем монда 74 килметр җир астым бар. 26-сы инде җылытылды, калган 44-н әле җылытырга кирәк булачак. Шуңа күрә, Айгөл, Булат, рәхим итегез. Бу ике бүлмәгә җәмгысын мин бетердем, мөгаен, бер биш көн бетергәнмендер инде, ярый. Егерме алты дүрткел метр, әйме, биш көн. Бер көндә биш дүрткел метр ясала, әйме, бер кеше ясый аны. Теге бүлмәне кырык биш дип алсак, түгәрәкләп, кырык дүрт урынына. Димәк, без аны тугыз көндә бетерәчәкбез, дөресрәге, мин бетерәчәкмен берүзем. Ә инде без өчәү булсак, без аны өч көндә бетерәчәкбез. Мин барысын да санадым, җәмәгать. Шуңа күрә Айгөл, Булат, өч көн, ике көн ял әйме, ярар, чурт с ним, калганын үзем ясап бетерермен. Карагыз аны. Ярар, җәмәгать, күп сүз, буш сүз. Барысын да эшләп бетергәч, яңадан тоташып, яңадан күрсәтәчәкмен аны теләсәң. Рәхәт инде монтаж җәмәгать, ә? Бер чирттең һәм бөтен әйбер әзер. Ә мин монда өстәмә ике көнемне бетердем тагын. Һәм инде эшемне тәмам саныйм, 100 процент. Бөтен изоляторлар куелып бетте, изолятор араларындагы рейкалар өстенә шулай ук 30 миллиметрлы изоляторлар чәпәдем, саморезлар белән бордым. Мөгаен, киләчәктә ул саморезларын алып, калган тишекләренә дә шулай ук күбек тутырырмын дип уйлыйм. Ярыклар калган җирләренә инде күбек тутырып чыктым. Шулай ук менә монда, ярып калган җирләренә, бөтен җиренә, бөтен периметр буенча шулай ук күбек тутырып чыктым. Кистем, тигезләдем, тәтиләдем. Барысы да ут. Болар бер төстә, җәмәгать. Сезгә тоела гына. Бу бүлмә дә әзер, теге бүлмә дә әзер. Монда да нәкъ шундый ук ситуэйшн. Шулай ук ярыкларын күбекләп чыктым. Шулай ук менә бу килеп җитмәгән кырыйларын күбекләдем. Һәм инде бер кызып киткәч, ишекнең ярыкларын да тутырып куйдым. Бөтен җанымны биреп тырыштым. Һәм тау-тау чүп калды. Каян килгән, каян җыелган, этем белсенме? Ярар, күп сөйләнеп тормыйбыз, пирометр белән атабыз да. Тикшерәбез элеккесен һәм хәзергесен. Идән өсте унбер дә алты, унбер дә сигез. Кече якта идән өсте унбер дә өч. Җылытылмаган дивар тугыз да җиде. Һәм инде, җәмәгать, менә моңа чирттереп карасаң, ул дөрес күрсәтми никтер. Унөч тә дүрт, унөч тә алты, һәм ул күтәрелә бара. Озаграк тоткан саен, ну, ундүрткә дә җитә. Дөрес дип әйтеп булмый моны. Шуңа күрә идәннең температурасын иң янәшә торган диварга төрттереп карап белә торган булабыз. Фуф, уңайсыз хәер, бөтенләй басып торып булмый. Менә шулай иттереп каратист стойкасын да бассаң миңа хәзер, чөнки баш терәлә. Тулы буең белән бассаң, менә шулай иттереп басарга кирәк миңа. Ябалак кебек. Шартлы рәвештә идән температурасы унөч тә җиде, унөч тә тугыз хәтта. Унике дә өч, унике дә ике, унике дә бер. Исләрен китәр, җәмәгать! Бөтен идән изолятор белән каплануына карамастан, бернәрсә дә үзгәрмәде ахыры, шулай сизелә әле. Хәер, өскә менәбез дә, өстән аттырып карыйбыз. Һәм инде аннарысы нинди дә булса нәтиҗә ясап булачак. Линолеум өсте, унтугыз ярым, унтугыз да дүрт, унтугыз да өч, унтугыз да өч, линолеум асты, унсигез дә тугыз, унтугыз, унсигез дә тугыз, унсигез дә сигез, унтугыз да бер.

Эчкә керүе, батышы күп булса, шул бер утыз сантиметрдыр инде. Һәм аның кырыйлары бар инде, әйме, шул кырыйлардан суынып, шуны хәтле эффект бирә ала микәнни ул? Ничек шулай соң ул? Әйтергә кирәк, минем идән тоташ җылытылган, бернинди дә ярык юк. Бөтен булган ярыгын күбекләп тутырып бетердем. Хәтта рейка өсләренә дә изолятор куйдым. Ничек шулай булды бу? Җәмәгать, белүче кешеләр, ирек, Син белергә тиеш, мөгаен, мин шулай дип уйлыйм, Рафаэль, Ильвира һәм дә инде төзүчегә укыган бенем лицей аркадашларым, әйтегезче миңа, ничек шулай? Мин әле яшь, әле минем тәҗрибәм юк, шуңа күрә, тәҗрибәле кешеләр, рәхим итеп, менә монда аска языгыз. Яки шәхсән үземә. Чөнки бу минем өчен гаҗәп хәл. Ләкин шулай да мин моны төгәл белмәсәм дә шулай килеп чыгасын.